Yn y rhifyn dwyieithog hwn, canolbwyntiwn ar strategaeth weddi gyffrous yr Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru, sy'n lansio gydag Wythnos o Weddi ar ddydd Llun, yr ugeinfed o fis Mai. Yn ddiweddar, bûm yn siarad â'r Parchedig Owen Griffiths, o Henaduriaeth De Ddwyrain Cymru, sy'n rhan o'r grŵp y tu ôl i'r prosiect newydd hwn.

for our country, for our world, for our neighbourhood, and so on and so forth. And if we can impress on people the, the importance of a life of prayer, then yeah, we'll be getting there, I think. Hmm.
Dymuno gyda fi nawr yw'r parchedig Owen Griffiths, gweinidog henaduriaeth De Ddwyran Cymru gyda'r Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru, ac yn, sydd hefyd yn rhan o grŵp sydd wedi creu strategaeth arbennig ynglyn â gweddi. Um, so, Owen, croeso ti yn lle cynta. Diolch, mae'n hyfryd bod yma gyda ti.
Oh, so, um, cyn, i, cyn i ni falle edrych ar, ar gymhellion y, y, y grŵp yma, ti'n rhan o'r grŵp strategaeth gweddi, um, ac sydd wedi trial falle ateb cwestiwn sy'n cael ei ofyn, achos mae, mm. pan nes i ddarllen y strategaeth yma, o'n i'n meddwl, wel, mae'n ma gwirionedd, mae'n ateb cwestiwn fel mae gweddi yn anodd, felly mi ddylen ni gael rhyw fath o strategaeth. Neu... Yeah. Yeah. Oeddi yna'n wir, mae...
Ma, ma, ma, achos ni gyd yn gwybod dylen ni weddio, a mae pawb yn dweud bod nhw'n gweddio, ac eto, y gwirionedd yw bod e'n rhywbeth sy'n sialens i'r rhan fwyaf ohonon ni. Ydy, ydy.
Ydy, mae'n her fawr yn dywe, a mae'n anodd dros ben. Dwi ddim yn nabod unrhyw un sydd ddim yn teimlo bod gweddi'n anodd, ac i ddweud y gwir, mwy o amser dwi'n treulio fel, Mae amser sy'n mynd yn heibio, dwi'n ffindio fe'n anoddach i ddweud wir, dyw e ddim yn dod yn haws i fi o gwbl dros y flynyddoedd. So dyma un rheswm enfawr pam i ni'n gweld bod eisiau cael rhyw strategaeth gweddi ar yr e- e- eglwys er mwyn i annog pobl a'i helpu nhw yn eu bywydau gweddi eu hunain. Mae'n bwysig hefyd bod ni'n rhoi'r help yma, oherwydd timo, mae gweddi yn ein cyffwrdd ni, mae'n trawsnewid ni mewn wahanol ffyrdd, um, mae'n cyffwrdd â, â ni uh, ein hunain, tmod, uh, mae'n cael dyletswydd, a, uh, um, dylanwad uh, mae'n rhywun gen i ar um, ein uh, y ffordd yn ni'n byw, y ffordd yn ni'n gweld yn hunain, y ffordd yn ni'n gweld pobl eraill, wrth i ni meddwl a dychmygu sut mae bywyd fel i, i'r person yma dwi'n gweddio drosto, mae'n cysylltu ni gyda'r person yna. Trwy hyn hefyd, mae'n cysylltu ni â'r weddill yr eglwys, ac mae'n cysylltu ni â, â Dyw a'i gynlluniau e ar gyfer ein byd ni um, a'i deyrnas hefyd.
A diolch i ti Owen, a mae'r ma ma ddogfen i chi bod yn gweithio arno yn, yn rhoi rhan o, o ddiwinyddiaeth gweddi a'r pwrpas gweddi. A, a mae'n diolch am y gwaith mae'r grŵp wedi am gwaith yn baratoi dysgeidiaeth fel yna. Ac i ni yeah. wedi mwynhau wneud hwnna. Tymod, i ni wedi dysgu lot trwy'r broses o cynllunio'r strategaeth yma. So hmm. diolch. Mm.
So, wrth i ni edrych ar y strategaeth, Owen, mae yna ma wythnos ym mis Mai sy'n sy canolbwyntio ar gweddi, wythnos y weddi. So, ti eisiau sôn am, am hwnna, achos mae wythnos yn swnio'n, ti'n fel eitha' sialens i gael bobl i weddio am wythnos. Ydy, ydy. Um, chi'n ala ofn arna i nawr. Um, ond ie, yeah, um, mae'r wythnos yn cychwyn ar ei geinfed o fai ac yn mynd hyd at uh, dydd syl uh, 7 Federigen. Ac uh, i ni wedi paratoi uh, wahanol adnoddau er mwyn uh, helpu bobl i weddio, nid jyst pobl, nid jyst unigolion, ond uh, eglwysi hefyd, neu grwpiau bychan o bobl, henaduriaethau ac hefyd yr enwad yn gyfan gwbl. So yn ystod yr wythnos, uh, ni wedi cynllunio uh, dau uh, cyfarfod gweddi ar gyfer um, yr Eglwys Presbyteraidd, so dau uh, cyfarfod gweddi cenedlaethol. Um, byddwn ni'n cysylltu gyda'n gilydd mewn wahanol canolfannau ar draws Cymru a Llundain a Lerpwl hefyd um, a chysylltu trwy Zoom hefyd, a gweddio dros anghenion ein heglwys um, a'n cenedl a'r byd hefyd. Ond mae gen i gweithgareddau eraill yn mynd ymlaen yn ystod o wythnos hefyd, so mae'r ma tîm, a dwi ddim rili really wedi bod yn rhan o hon, so allai ddweud hon, mae tîm wedi paratoi adnoddau arbennig o dda ar gyfer, ar gyfer plant, So maen nhw wedi paratoi gwasanaethau uh, ysgolion ac adnoddau i'w ddefnyddio yn uh, ysgol sil neu clwb plant hefyd er mwyn i annog plant a phobl, er, um, a phobl ifanc hefyd i, i weddio. So ni wedi paratoi lot fawr, mae'n wedi bod yn wythnos llawn, wedau.
A beth yw'r dyddiad o'r dyddiadau, unwaith eto, Owen? Ie, mae'n rhedeg o dydd Llun yr ugeinfed o Fai hyd at y seithfed ar ugain. Okay.
Ac o ran yr adnoddau ti'n sôn amdano, adnoddau ar gyfer plant, pobl ifanc, eglwysi ag ati, ble, ble, ble, ble maen nhw ar gael? Ar y wefan, lle ni'n feddwl? Wefan yr EBAC? I ni'n mynd i danfon um, uh, nifer o'r ad adnoddau mas fel e-byst i bob eglwys, ond hefyd ni'n mynd i rhoi nhw ar y wefan a bydd yna ddolen cyswllt yn mynd mas ar gyfer hwnna. So mae rhai pethau ni ddim yn gallu rhoi, wel mae'n anodd i ddanfon uh, mewn ffurf e-byst. I ni, i ni wedi paratoi fideos er enghraifft, fideos bach iawn, yn byr iawn, er mwyn i annog pobl a'i helpu nhw yn gweddio, pobl yn dweud storïau, wel ei storïau hun am, am gweddi, neu mae un berson, Patrick Thomas, yn Llanymddyfri wedi sgwennu cwpl o ganeuon, ac hefyd mae gen ni ar gyfer y Sul, mae gen ni uh, pregethau hefyd ar gyfer yr eglwysi yna sydd ddim gyda pregethwr ar y Sul. Mae'n gallu uh, chwarae'r pregethau yma sy'n ymwneud hefyd â'r pwnc gweddi. Ac wyt ti'n sôn am cyrddau gweddi cenedlaethol, lle fydd pobl yn dod at ei gilydd i weddi. Allen ni feddwl ar-lein fydd rheina, allen ni feddwl? Ie, yeah, wel, mae gennym ni 22 canolfan um, ledled y gwlad, a mae yna un hefyd yn Llundain, un yn Lerpwl. So, y syniad yw, ar gyfer y cyfarfod cyntaf, bydd pobl yn mynd i'r canolfannau yma, a bydd y canolfannau, y wahanol canolfannau, cael eu cysylltu gyda Zoom, ond bydden nhw'n torri bant a cael amser gweddi ar ei, ar ei ffen ei hunain. wedyn yn ystod y cyfarfod yma. So dyna, dyna beth bydd yn digwydd ar y nos llun. Mm. Um, na ni weld sydd eitha o, o hmm. safbwynt technoleg a phopeth fel yna. Hmm. A wedyn ar y nos iau, bydd pobl yn gallu, gallu just cysylltu ar y Zoom hmm. o'i, o'i tai ei hunain, o'i gatrefi ei hunain, mm. ble bynnag iddyn nhw. Um, mm. Ond y syniad bydd yw bydd yr eglwys i gyd yn dod at ei gilydd ac yn uno um, mewn gweddi.
Mae'n swnio'n wythnos ddifur iawn ac yn wythnos llawn iawn, Owen. Gobeithio, ie. Yeah.
A beth yw'r, ti'n bod, wedi'r wythnos fynd hibo, Oes 'na obeithion ynglŷn â sut fydd gweddi yn ffurfio neu yn ffordd byddwn ni'n newid oherwydd gweddi gyda'n gilydd fel hyn? Wel, i ni'n gobeithio bydd rhai o'n gweithgareddau yma yn parhau ar ôl yr wythnos, felly falle gewn ni cyfarfod cenedlaethol pob mis Does dim rheswm pam lai. Pethau fel hyn, falle ni'n gallu paratoi adnoddau uh, ar gweddi, adnoddau eraill ar gweddi ar, ar gyfer um, gwaith plant. Ie, yeah, byswn i'n hapus os ar ôl yr wythnos gweddi yma, mae pobl, pobl ifanc a phlant hefyd, jyst yn cael rhyw syniad o bwysigrwydd gweddi yn ei bywydau nhw'n hunain, ac hefyd yn, yn bywyd yr eglwys, a, ie, yeah, ac hefyd yn bywyd ein cenedl hefyd. And finally, Hedd Morgan, Assistant Director of Ministries, leads us in prayer. Ac yn olaf, mae Hedd Morgan Cyfarwyddwr cynorthwyol gweinidogaethau yn ein harwain mewn gweddi. Arglwydd yw. Deuwn o flaen dy orsedd rhy dy chariad, gras, ac efengyl, Iesu Grist. Lord our God, we come before your sovereign throne by your grace of your love and the completed gospel work of Jesus Christ. Fel fydd y cyfundeb yn gasglu i weddio wrthnos nesaf, gad i ddim codi genhadaeth yr eglwys i thwylo, a rhoi bob gynllun, strwythyr, reol a dymuniad. Gad i ni fod yn gorff sydd yn gael ei arwain gan esiampl a ysbryd Iesu Grist, a rhoi eraill cyn ein hun.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

Os oeddech chi'n ei hoffi, a fyddech cystal ag adael adolygiad lle bynnag y ddaethoch o hyd iddo? A gwrandewch am yr un nesa, yn fuan.